Ka maiohatia te rangi i runga nei, oti anō rā te kāhui o ngā whetū ki a koutou kua whetūrangitia i tēnei wā, nō Omarau mai rā koutou, i roto i te āuru o Ranginui e tū nei, oti anō ko koutou tēnei kua wetu rangitia. Kāti ake rā ki a tātou e tau nei runga i te wenua, karanga mai, karanga mai e te uta, karanga mai e te tai. Koia tēnei ko te kupu o te uru, e rere atu ana ki a koutou me te taunaki āere i ngā Pūrongo, kua puta mai rā i te reo o te uru o tēnei wiki. Kāti, ki tā tātou nei pūrongo tuatahi, kei te maiangi ā, okaoka kau atu au ki roto i te riu o Ngāti Maru Waranui. Tērā ia te marae o Tarata e tū mai mai ana, i oki kōmuri atu, arā, ngā kaiako me ngā tauira o tēnei waka tupuranga, arā, ki te marae o Tarata, ki reira wānanga mai ai i ngā tikanga o te ao o ō tātou mātua. E okinga tēnei, kū tata neke atu i te rua tekau tau te roa, Mai o te wā whakamutunga i tae ake ai ā rātou ngā tauira o te Kura Matatini o Taranaki ki tēnei o ngā whenua taurikura, hoi anō, kia mātakitaki ake tātou. He okinga kōmuri nō Te Kura Matatini o Taranaki ki Tarata o roto o Ngāti Maru Waranui, ko te upoko te unu a te marae, ā, ki reira ko te ako i tō tātou nei reo te pūtake. Ko te reo kia tika, ko te reo kia rere, ko te reo kia Māori. Ko te kaupapa turangai o te wānanga nei. ā, hei waka rauora i te reo o Taranaki, hei waka īko i te ngākau tangata o te unga, o te unga e ngākau nui ai ki te reo o Taranaki, ki tō tātou reo Māori me ōna tikanga. Ā, koirā te kaupapa turanga i o, ā, te take kua tae mai, ā, ko aku ākonga o Te Kura Matatini o Taranaki, kei konei ki Tarata, ki te upoko te whenua. E kite ngā marae, e oki ngā maara.

And today and yesterday have been very special. Neke noa i te 12 tau mai o te wā mutunga i tau ai ngā kaiako me ngā tauira o Te Kura Matatini o Taranaki wā anga reo Māori ki te wānanga, ki te ako ki tēnei marae. Hei tā Snook, tumuaki o te kura nei, e motu ake rawa te oki mai ki te ako i tēnei marae.

Um, Huri, uh, Harrison. Harrison, Harris, has taught us how to put a hangi down, ka pai. Um, I don't know, I, th I think it's just the feeling of everyone learning te reo Māori together and we're on that journey. E nui tonu ngā ua i puta mo te ranga tauira i to rātou no o Ngātai. Ko te wairua tonu o tēnei whenua tauriku rā, koia i pupū ake ai te wānanga, i nui ai te ako a te unga tauira nei. Ko tētehi o ōku tino wawata, me kī ake pēnei, ko te manako ia ka toa atu rātou i ngā akoranga katoa i ētehi o ngā kupu hou me te tika o te wakaua i ngā kupu Māori. Koirā te mea nui ki au, koirā tētehi o ōku tino wawata. Ā, mā rātou pea ngē ngā kupu tika, ā, ngā mea katoa o te ao Māori, o te reo Māori e wakaako ki ō rātou nā hoa, ō rātou nā whānau ake. Ā, nō reira, koirā taku tino wawata mō, mō aku ākonga nei, ā, kia pupuru rātou, ā, ki te reo o Taranaki, ētehi o ngā āhuatanga o te reo, ehara i te mea kua tae mai ki te ako i ngā mea katoa o te ao Māori nei, o tō tātou nei reo, he nui ngā taumato o te reo waiwai. Engari ko te mea nui ki au, kia, kia tika ko te waka ua i ngā kupu, arā anō ki te waka tairanga tonu i te reo, te waka tauira hoki i te reo ki ō rātou nā hoa me ō rātou whānau. Ko te manako nui a Pue mō āna ākonga kia wai tonu rātou i te ara reo Māori, kia pupuru tonu rātou ki ngā akoranga nāna tonu i wāngai atu ki a rātou, kia kawe tika i tō rātou reo Māori, Ki te kōmata o te rangi, mā te mōio ka mārama, mā te mārama ka mātau, mā te mātau ka ora ai ko te reo Māori. Aroha Broughton Pue, Te Reo o te Uru. Kāti e rere atu ana rā ko Te Maioa ki a koutou i āere i ngā tapuwae o ngā kaiako o ngā ākonga o Te Kura Matatini i roto i ngā tau. Tika tonu te kōrero, ā, i ngā rā o mua neke noa atu i te rua tekau tau, e kaha tonu ana ngā ākonga o roto ana mai Te Kura Matatini o Taranaki te aere atu ki roto i te moʻoao o Tāne ki Tarata, ki Ngāti Maru tonu. He nui ngā akoranga. I te me he wā i ngaere katoa tēnā, ana ka tūono ka piri a weno ka erea a tō ngākau ana ki ki te mauri tonu o tērā takiwā. No rere he nui te akoranga he nui oki ngā kōrero kei roto mai i tērā iwi ana hei wāngai atu i te tini i tae atu rā ana ki te wānanga i Tarata. Nō reira kua ngā ngākau te rongo ake, ā, kei kū tūono anō, arā, kū ora mai anō tērā ononga, ā, o te Kura Matatini, arā, me tēnō tātou marae a Tarata. Ā, he nui te akoranga, he nui ngā ua taketake, hei wainga, hoi anō, hei rumakitanga, arā, ma te iwi ka tae atu ki reira. Ana, kei, kei konei e mihi ake ana ki te whakaaro, ana e tutuki ake nei, e tutuki ake nei. Mai o tēnei wā, ana ka mau tonu ki tētia o ngā uri o Ngāti Maruaranui, ko tōna ingoa ko Elijah Pue. Ko ia tēnei ko Elijah Pue kei tōna taha a tātai Wakapapa, arā, ki Ruapeu. Ko ia tētehi o ngā kai tonu i te tūranga koromatua mō te rohe o Ruapehu. Nā runga i tērā e Elijah, ā, anei rā ngā karu a te tini a te mano, te mātakitaki, otirā anō te whakarongo ake nei ki ō kōrero. E kano i kitea, e kano i rongonui ki te roe o Ruape'u. During the entire election period I've been quite clear from the start that I need to get out and about and meeting people from all walks of life and all walks of our district from Waimiha in the north to Pepiriki in the south and everywhere in between. Kei te toro atu aia ki te āpori wānui, pēnei i tēnei rōpū, kia mōhio ai rātou ki āna āeitanga.

and still able to enjoy and look to the future, look thirty, forty, fifty years ahead and know that I'm going to be there. Kia koke wakamua ai te roe e tika ana ei tāna kia maitai te kauni era me te abori katoa. Partnership comes in many different forms and and that particular comment I made was about partnering with all people of our community.

Ki te pōti, Iruwerererukura, te reo o te uru. Ooh, kei runga noa ake e Elijah, ko koe titi tangata moea tonu e ka a koe ki te rata whakaratanga atu atu ki te tangata, Maori mai, Pakea mai, akoa ko wai mai. Engari ko atu o tera e pukenga a au. Ā, hei iti ake rā i ngā iwi i te āpori nui tonu, e noho ā, nui ana te ngākau, te rongo ake ko koe rā tēnei, ā, nei e wai atu ana i tēnei uarahi kia tū mai koe, hei koromatua oe anō e kaitono rā koe mō te tūranga koromatua o tōu rohe e. Nō reira tēnā koe, tēnā koe e wā torona i ō parirau, tēnā koe e āereere atu ana ki roto i ngā mātua, ki roto i ngā tamariki, oti anō te whakakotaitaʻi atu. A, ka nui, ka nui rā te whakamīʻaro ake, ko koe rā tēnei, me te taitamariki rawa ōu, e taitamariki tonu ana koe, nō reira anei ko koe, anei ko koe, ana, e tū nei ai matakano ia mō ō mātua, oti anō, kāre e kore, kei roto i a koe ēteʻi taonga e īkaka ana ki puta, Hei au i atu rā i te nui, i te mārea. Ki kā, ki māia, ki manawanui. Kia ōki kōmuri au atu au mai te riu o Ruapehu, oti anō kia tae anō au ki roto i te riu anō o Taranaki, oti anō kei Ngāmotu tēnei o ngā pūrongo te wai ake nei, e kīa nei ko te pukenga, koira te kaupapa, oti anō, O wai te kau, nō wai tēnei kaupapa, māku e kī ake, nā te Kura Matatini anō. Ana ki te Kura Matatini anō tātai, me tētehi kaupapa ou e kīa nei ko te pukenga. Kei a Te Aroha Broughton Pue te roanga ake o ngā kōrero. Tērā tēteʻi mātāpuna tāngata e kīa nei ko Te Pūkenga. Ka whakamarumaru tēnei rōpū a Te Pukenga i te Kura Matatini o Taranaki me ēteʻi o ōna whakaaerenga matua. Te Pūkenga. Te Pūkenga is the name of the organisation that all sixteen polytechnics like Te Kura Matatini o Taranaki wit will all become part of, so ko te whakakotahitanga. So on the first of January next year, all of these subsidiaries, we will all be called Te Pūkenga. He tekau mā ono katoa ngā kura takiura o Aotearoa puta noa, ka wakakota i raro i te ā urutanga o Te Pūkenga. Ko te Kura Matatini o Taranaki tēteʻi o ērā kura.

It's a really different space in Taranaki and so as I said before an education system that actually that actually better connects with iwi aspirations. He tauira ononga nui tō Te Pūkenga ki ngā iwi e waru o Taranaki, ā, mā tēnei ononga ka wae reo ngā iwi o Taranaki ki Te Wāriki i ō rātou wawata tūmanako me ō rātou waenga mō Te Kura Matatini o Taranaki.

We all understand why education is so important and it's a game changer for all of our whanau. E Pūkenga a i oranga mo te tuakiri mo te kikokiko kia pua nga ua a i waiora mo te tuatini kaiako kai mai, otira mo nga mātātini ākonga tonu.

So we're off, it's about consistency and by doing that actually starting to remove any confusion that people, that akonga might have around programs and qualifications. E hononga anō oki ki tō ngā tangata Tiriti ki te pūkenga oki, arā, ka wai reo ā tāngata Tiriti ki te tuku i ōna ake wawata tūmanako ki tēnei rōpū. Aroha Broughton Puē. Te reo o te uru. Koe no tēnā koe te pūrongo e whakamārama ana ko te pukenga nei ka noho mai hei taura whakauiui, taura whakaonoono, ā, i ngā mātāpono me ngā uara mō Te Kura Matatini, kia pai ai te waka ako i te tini i te mano. Me te hononga nui hoki ki ngā iwi e waru o roto o Taranaki, me te waiwāi, arā, kia uru hoki a Tangata Tiriti. Nō reira te pukenga karanga mai koe. He tino whakaaro rangatira tēnei a Te Pukenga, ka tika rā te ingoa ki wai pukenga, kia pupuke mai ai ngā pukenga hei painga mō tēnā tangata, mō tēnā tangata, mō tēnā tangata e whai ana i ngā ua o te mātauranga. Nō reira te pukenga e, tēnā koe e tiaki nei i te tangata i a ia e whai atu ana i te taro o te mātauranga. Well, kei tēnei wā kua topatopa ā manu atu au mā te takutai o Taranaki kia tae ake ai au ki te Wahapū o Wanganui. Kia haere tonu atu au ki te kura Katorika o Kararaina. He kaupapa rerekē nō atu tēnei e tū nei, he kaupapa e pā ana ki te kanikani, ki te waiata, ā, me ngā mahi pērā ā-toi e tātou mā, he whakaaritanga nui. Whea no ra kei a Te mai Emi nga korero. Ko Hikurangi me Motatau nga maunga, ko Takirau ki Taumarere me Ramarama nga awa, ko Ngatohi Matawhaoroa te waka, ko Ngati Te Tarawa te hapu, ko Ngati Hine te iwi, ko Motatau te marae. Ko James Hinare toku ingoa, no reira, tena koutou katoa. He nui ngā hua mā te hunga rangatahi Māori, Pasifika hoki, i roto i te ao puoro, te ao kanikani, mahi toi whakaari anō hoki. Koirā ko ngā kupu akiaki a te upoko o te tari puoro i te kura o Kararaina, a Jamie Henare. But it's just kind of the initial idea of the performing arts and theatre being more of a you know, Pākehā thing for lack of a better term. A lot of them came up to be at first and thought, I don't want to do that kind of thing because of that.

He uri a Henare i heke iho mai i te tupuna rongonui o Ngāpuhi a Hineāmaru nō te kāinga o Matatau i Te Tai Tokerau. He ngākau nui tōna ki te mahi puoro, otirā, ki te mahi puoro whakaari. I've been playing music since I was about seven or I think playing guitar since I was about seven and played it in a variety of different capacities, did some barbershop stuff,

He urutaunga o te whakaari rongonui arā ko Anastasia, ka whai nei i ngā mahi a te wahine rangatira nō Rūhia, a Anastasia Nikolevna. Miss help me act, right? Help me grow that confidence to do something slightly different that's.

and now they're starting to reopen again, it seems that theatre, live theatre has got a lot more opportunities than filmed theatre. Ka whakaatuhia te whakaari nei o Anastasia ki te kura o Kararaina i te rōnga atu o te wiki nei, mai te haurua i te ono karaka o te pō, ā, hei te pō Rāmere te whakaaturanga whakamutunga. Te mihemi te reo o te uru. Eii, e oa e Tema tēna rawa atu koe. Ana, oti anō koutou kei ngā kaiwhakaako, kei ngā tauira o Kararaina. Tēna hoki koutou, ka pai te rongo ake, ā, mō tēnei o ngā whakaaritanga, ā, he nui nō ngā pūmanawa, ana, kei ā tātou tamariki, ana, ei whakatutuki, ei whakatutuki pai i tēnei kātū, ā, whakaaritanga. Arā te waiata, koia tēnā, arā te kanikani, arā te wakaari oki, me ērā mea katoa. E rawe te kite ake i tēnei ka atu āhuatanga, ā, he nui ngā ua ka puta mā ngā tamariki, otirā anō mā te ūnga mātakitaki oki. Nō reira, tū mauritia ngā kōrero, ngā wānanga, tū whakamauritia te ao o te wakaari Tēnā koutou. Otiia nō rā e te iwi kua ia tērā ko ā tātou nei pūrongo nō te reo o te uru kua puta ake nei ki a tātou. E mihi ake ana ēnei ware tūranga kōrero ki a koutou. Te Korimako o Taranaki e mihi nei. Te Reo Irirangi o Wanganui e mihi nei, otiia anō Te Reo Irirangi o Rangitāne e mihi ake nei. Ki a koutou katoa i ōmai i ngā kōrero, Ka nui te mihi. Ki a koutou katoa e mātakitaki mai nei, e whakarongo mai ana ki kaa, ki maea, ki manawanui, ki te tautoko mai i te reo o te uru ia te wiki, ia te wiki, me te kupu o te uru ia te wiki, ia te wiki. E tono ake ana au ki te kaa o runga kia tau atu rā ōna manaakitanga ki runga i a tātou, oti anō ki runga i te māngai pāho e tū tautoko ake ana i ēnei kaupapa. Nō reira e te iwi e, nō ā uru mai rā, Me ngā manaakitanga ōna o te wā i unauna. Whai mahari nei. Ko te reo.